Orienta.
Alpro Plant Protein. Each point, life flows on. F'Knockabout Sicilia tal-lum ħansuqu u nitilaw il-fuq, pero mux biss, eventualment unbat ħansuqu u ħaninżlu mal-kosta. B'talba ġenerali ħankun qiegħed akkumpanjat minn dak li seraq ħafna qlub, imqareb u zaqqiq pero kull sekonda fil-kumpanija tiegħu

Għal din il-mawra fi sqallija, miegħi igawdi l-avventura għandi lil Milo. Ma jonqosx li Milo ma jitlifx okkażjoni biex joħroġ rasu mit-tieqa u jgawdi l-veduti. Minn Pozzallo qbadna t-triq fid-direzzjoni ta' Catania. Ħa nsuqu 'l fuq, għal fuq l-għoljiet tal-Etna. Ħa nsuqu għal madwar siegħa u nofs minn Pozzallo. Fix-xhur tax-xitwa, l-Etna tinkesa bil-borra, u kemm jekk inti entużjast tal-isport tas-silġ, u anki jekk inti bħali ma tazzardax tilbes l-iskis, il-mawriet fuq l-Etna Żgur ikunu memorabbli. L-ewwel waqfa tagħna kienet Nikolosi biex niċċaqalqu ftit u Milo jibda jesplora għax kultant fil-karozza Milo jibda jitnerves. Il-belt ta' Nikolosi qiegħda f'qiegħ il-Muntanja Etna. Nikolosi huwa l-punt ta' tluq għall-eskursjonijiet lejn il-famuż vulkan. Din il-belt tgħix pratikament grazzi għat-turiżmu tal-Muntanja Etna. Minn Nikolosi eventwalment badna triq biex nibdew nesploraw il-famużi craters tal-vulkan Etna. Mit-triq prinċipali ta' Nikolosi badna vija sekondarja u tlajna 3 km fid-direzzjoni ta' Monte Gemellaro biex nesploraw le bocche vulcaniche. Fil-passat, il-lava żbruffat minn dawn il-punti ta' interess. L-ewwel waqfa tagħna se tkun fil-bocca 1886. Iż-żona li qiegħed ħdejha jiena hawn żewġ toqob, fil-fatt waħda minnhom minħabba s-sigurtà ġiet mgħottija għax hija fonda immens. Iktar 'il fuq imbagħad Hemm bokka oħra li ċ-ċirkonferenza tagħha hija ħafna ikbar minn dawn it-tnejn. Komplejna nesploraw dawn il-bokke vulkanike billi tlajna iktar 'il fuq. It-tieni bokka li rajna, l-aħħar li żbruffat kien aktar minn mitt sena ilu. Mill-punt ta' tluq tagħna sa dan il-mument li wasalna fejn it-tieni bokka vulkanika tlajna fl-għoli mhux ħażin. Xhieda ta' dan Kienet it-temperatura aktar kiesħa. Biex inkun preċiż fil-preżent qegħdin 1424 metru il fuq mill-livell tal-baħar. Meta titlem fuq f'ġurnata bħallum li hija viżibilità tajba ħafna tgawdi veduti mill-isbaħ. Veduti li tant kemm huma sbieħ li xi kultant jinħassu li mhumiex reali. Aħna konna fortunati biżejjed li gawdejna viżibilità tajba. Fil-fatt, fil-bot stajna naraw il-baħar u anki Aci Castello, id-destinazzjoni tagħna li jmiss. Qbadt it-triq lejn Aci Castello, 45 minuta sewqan 'l isfel lejn il-kosta. Bħal dejjem jakkumpanjani Milo li joħroġ rasu mit-tieqa minn ħin għall-ieħor. L-isem Aci Castello ġej mill-kastell li hemm mibni f'din iż-żona kostali. Dan il-kastell ġie mibni min-Normanni aktar minn elf sena ilu. Aci Castello, belt kostali pittoreska, magħrufa għal kastell medjevali mibni fuq promontorju tal-blat li jagħti fuq il-Baħar Jonju. Il-belt hija mimlija storja, bil-kastell imur lura għas-seklu ħdax li serva bħala fortizza difensiva kontra l-invażuri. Ix-xatt ta' Aci Castello huwa rinomat għall-ħwienet Kafeteriji u ristoranti li ħafna minnhom joffru kċina Siċiljana awtentika. Aci Castello tiftaħar ukoll b'baħar mill-isbaħ. Ilmijiet ċari daqs il-kristall li jagħmluha destinazzjoni popolari kemm għal dawk li jfittxu x-xemx kif ukoll għal dawk dilettanti tal-istorja. Ix-xenarju attraenti u l-wirtani tiegħu jagħmel Aċi Kastellu destinazzjoni li bil-fors trid iżżur xi darba jew oħra fis-Sqallija. Għandi appell għalikom is-segwaċi ta' Knockabout Sicilia fl-imkien ma' Red Elmar. Irrid nisma' minn għandkom min fl-opinjoni tagħkom jaf jagħmel l-itjeb ftira biż-żejt. Idħol fil-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv. Sib ir-ritratt tiegħi fl-imkien ma' Red Elmar u kkummentali b'isem u kunjom il-ħabib jew familjari tiegħek li kapaċi jagħmel l-itjeb ftira biż-żejt. Qed nistenna minn għandkom.

Bla dubju, l-ikbar karatteristika ta' xi kastell huwa l-kastell Normann, kastell li jiddomina l-pjazza ewlenija, kastell b'gallerija li jagħti veduti mill-isbaħ tal-Baħar Mediterran. Aci Castello, il-villaġġ, inqered kompletament fl-1100 1972 b'terrimot, però mbagħad kien biss tlett mitt sena wara li dan il-villaġġ reġa' beda jinbena. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.

Alpro Plant Protein. Each point. Life flows on.
L-ewwel waqfa tagħna kienet Nikolożi. Biex niċċaqalqu ftit u Milo jibda jesplora. Minn Nikolożi eventwalment badna triq biex nibdew nesploraw il-famużi craters tal-Vulkan Etna. Biex inkun preċiż, fil-preżent qegħdin 1424 metru il fuq mill-livell tal-baħar. Meta titlem fuq f'ġurnata bħallum li hija viżibilità tajba ħafna tgawdi veduti mill-isbaħ. Iż-żona li qiegħed ħdejja jiena hawn żewġ toqob Iktar 'il fuq imbagħad hemm bokka oħra li ċ-ċirkonferenza tagħha hija ħafna ikbar minn dawn it-tnejn. Bla dubju, l-ikbar karatteristika ta' xi kastell huwa l-kastell Normann, kastell li jiddomina l-pjazza ewlenija.

Aci Castello, belt kostali pittoreska, magħrufa għal kastell medjevali mibni fuq promontorju tal-blat li jagħti fuq il-Baħar Jonju. Il-belt hija mimlija storja, bil-kastell imur lura għas-seklu ħdax li serva bħala fortizza difensiva kontra l-invażuri. Ix-xatt ta' Aci Castello huwa rinomat għall-ħwienet, kafeteriji u ristoranti li ħafna minnhom joffru kċina Siċiljana awtentika. Aci Castello tiftaħar ukoll b'baħar mill-isbaħ. Ilmijiet ċari daqs il-kristall, li jagħmluha destinazzjoni popolari kemm għal dawk li jfittxu x-xemx kif ukoll għal dawk dilettanti tal-istorja. Ix-xenarju attraenti u l-wirt għani tiegħu jagħmel Aci Castello destinazzjoni li bilfors trid iżżur xi darba jew oħra fi Sqallija. Bla dubju, l-ikbar karatteristika ta' xi kastell huwa l-kastell Norman, kastell li jiddomina il-pjazza ewlenija, kastell b'gallerija

Il-kastell jinsab fuq promontorju tal-blat tal-lava li jitla' mill-baħar. Biex tidħol fil-kastell hemm entratura mill-pjazza prinċipali li tasal għaliha minn taraġ tal-ġebel. Milo Boy, isma' naqra dan il-fatt interessanti dwar Aci Castello. Aci Castello, il-villaġġ, inqered kompletament fl-1170 b'terrimot, però mbagħad kien biss tlett mitt sena wara li dan il-villaġġ reġa' beda jinbena, jiġifieri pratikament in-nies ma għexux hawnhekk għal tliet mitt sena. Dawn il-fatti storiċi, ġmiel ta' kosta u baħar b'kulur mill-isbaħ ta' Aci Castello jiġbdu, ta' kull sena, Fix-xhur sħan tas-sajf eluf ta' viżitaturi li jitpaxxaw kemm bl-esperjenza li jafu joffru dawn l-ibħra sbieħ kif ukoll bl-ikel li taf toffri din il-belt ċkejkna. Il-fatt li Aci Castello qiegħed fuq il-kosta u l-promenade li għandu huwa kbir ħafna, kif tistgħu timmaġinaw huwa l-post ideali fejn tista' tiekol il-ħut frisk. Dawk li huma delettanti tal-ikliet tal-ħut hawnhekk għandhom għażla kbira minn fejn jagħżlu. Għal Milo hawnhekk huwa l-post ideali għax hawn promenade twil fejn jista' jippassiġġa u jikkaċċa l-ħamiem. La ħarġet ix-xemx u qegħdin saqallija art iċ-ċitru ma nistgħux ma neħdux tazza larinġ masur frisk. Ejjew miegħi. Grazie. Grazie mille. Il-larinġ ta' sqallija, magħruf għat-tom eċċezzjonali u kulur vibranti tiegħu. Varjetà ta' ċitru, apprezzat għax ikkultivat primarjament fil-ħamrija fertili ta' sqallija. Dawn il-larinġ, li spiss jissejħu larinġ tad-demm minħabba l-lown aħmar skur, rinomati għall-ħlewwa unika tagħhom. Il-profil tat-togħma distinta ta' dawn il-larinġ jiġi grazzi għall-klima sħuna Mediterranja u l-ħamrija vulkanika ta' Sqallija. Il-larinġ ta' Sqallija mhux biss huwa delikat li jittiekel frisk, iżda huwa wkoll apprezzat għall-użu tiegħu f'meraq, deżerti u anki platti prinċipali tal-ikel. L-ebda żjara fi Sqallija ma tkun kompluta jekk ma tgawdix it-togħma bnina ta' dan il-larinġ. U ngħiduha kif inhi, biex tgawdi dan il-larinġ fi Sqallija faċli ħafna, għax jiġi offrut f'kull gabbana jew kafeterija. Jekk dan is-sajf qed tippjanaw vakanza f'dawn l-akwati, kunu ċerti li tinkludu waqfa hawnhekk f'Aci Castello. Għalkemm Aci Castello kemm fis-sajf kif ukoll fix-xitwa joffri l-faxxinu tiegħu. Kull staġun joffri ġmiel kbir. Jien ma fadalli xejn xi ngħidilkom ħlief grazzi talli kontu miegħi għal Knockabout Sicilia. Kunu miegħi għall-episodju li jmiss ħankomplu nesploraw din il-gżira tant sabiħa hekk viċin Malta li tant għandha stoffri. Infakkarkom tipparteċipaw fil-kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Flexies Fortify ibagħtulna r-ritratti tagħkom waqt li qegħdin tagħmlu l-attività fiżika għax aħna u Flexies Fortify irridu narawkom attivi. Ibagħtuli dawk ir-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew Instagram tiegħi, owenbonnici.tv. Jiena u Milo insellmulkom. Ejja Milo, qiesu.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Esprit.
Koljox Authentic Greek Yogurt.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
Orienta.